Twakwanire mono, oyo naende eyomino Peter Isoe, okobarangeria kobatebia rituko ria rero omotienyi o gatato chitariki inye, Omonene otoretire amo totegerere ring'ana riaye, chiwiki chiaetire ibere isato twa twa twaigwa ring'ana goetera ase. Abarandia bagototebia igoro yogo ring'ana ri'Omonene buna riatarire ebinyoro gochia aaria Kenya, na iga iga America, goetera ase okwegena kwa. Baria bagatagete gokoroti ring'ana riaye, Nomonene otoraeire twanyorire ring'ana erio, naende twagendereire komotogia, ekiagera atosesenirie. Igo na rero iga, gochi gotegerera tore korwa ase omorande oito. Igo eng'ana egocha natore netotebie igoro yomotienyi oyo omoyia buna togochi ko korigereria igoro yokomokorera omonene egasi ase ebirengererio nase ebikorwa. Nyasaye abasesenie buna togochi gotegerera ring'ana riaye. Oyo mpita korwa ase. Etaoni ya Arlington ase Texas y'Amerika, ase ekanisa yaito ya ya ekorokwa All Nations, mbuya mono, tiga Nyasae atosesenie buna togochi gotegerera ring'ana erio.

Gatore igoro twachire asore, enkoro ya- yaoboremereria, na ebirengererio bire bikorigereretie, bigokwana naye goetera asende. buna erieta riao rikogenderera koraba, erieta riao rinyare gosoa ase chinkoro chiaito, tokore bionsi pi ebitokonyara goetera asore, twa amaiso aito twayayonchoire gocha asore, ogenderere koba omotooria oito. Tiga ebinto birorekane mo bire ebironge, goetera ase okomesa kwao na amaabera ao. Ekanisa etebe amina, ekanisa etebe amina. Timanyeti goetera ase more, lakini Nyasae natosesenetie, ngotebia abateri mbuya mono, buna batotereire buya. Ntaete gotebia. Abanto b'ebisadaka mbuya mono ase ogotosesenia na gotoa oboremu ng'a Omonene natore aye ekero toramwegene torue esadaka yaye na obwegenwa. mbakoe mbatoe esaba ng'ai ki togochi chibesa chire ng'ai togochi gotanga, tiga Omonene atosesenie.

egento agokwana abwo ng'aye, ebesa eywo totagete gocha korwa teri ng'a niga togochi gotuguta, ekiagera ch- chimo ebinto ebi iga togokwanera ase chi igo igo bi igo bi eto bire igo bire ebike totagete kobimenta, egere bibe nonye nko ikomi na bitano iga. Na ekero abateeri bagoteera, kera omonto otware ekiaye agote- agoteerera godwa. Naigo mbuya mono ase baria abare ayio, bagokora egasi engiya, gotoorokera ring'a, ng'ai tokogenda korwa iga iga. Nyasae atosesenie, omoerio oito omonene ataiyo aiga, ekiagera omong'ina oye nomorwaire nabo bare nyagitari lakini togenderera kobasabera, Nyasae nomuya agenderere kobaraa na kobaaa oboremu. Igo na igo abarai tiga togenderere gokora egasi y'omonene, ekiagera omonene nere omorai oito omotang'ani, naende buna twasoma ase elesen ya rero, neri ng'a, intwe otwarente amwamu ne ribero. korende tokore obwanchani obonene buna ebiatosesenirie nabiyo bike, nabi tokoborentera egere bikore egasi ase enyomba yaye. Ekiagera Yudas, iga iga iga arigeretie akara agataka ebinge kobua ebio omonene amoete, agatugutwa akaba saitani. Nyasae ogosesenirie goetera ase ebiakoire ebike. morentere erinde bikore egasi biikeranie eira yokorande ring'ana riaye, egere kera oyo ore ense a- aigwe ring'ana erio, tacha goteba ng'a tarigwete, anachekire bweka omonyene. Tiga Nyasae asesenigwe goetera ase ebike tokorwa, kobwatekana nogosesenia atosesenirie ase amagoko aito. Amina. Mbuya mono. Isaya emerongo ene na kianda ebibungo emerongo ebere nabio tochi gosoma rero. Isaya emerongo ene na kianda na ebibungo emerongo ebere nabio to- togochi go- gosoma korwa ere. Buna abarisia b'ekanisa, nabo togoikwana inche buna omopasta na abarisia tore egento ekemo, ekero bagokwana nabo tokwaigwana ng'a enchera ki tokogenda, naki gekogera tokoba twensi tore abarandi ase enyomba ey'Omonene.

naende egento ekero nagokwana nkere ng'a, abanto abange batebire ng'a tiga toyo to- toko twakora ekanisa mabwanga ake, nere iga agoteba ng'a ki torachake mapema nabo togokora mapema. Naende nigo tiga to- tochake go. Chinsa ikomi, chinsa chiria chitaraika isana emo, nabo togokora bwango. Amina. Ekiagera na abanto batebire ng'a ntokoira chinsa chinyinge ase ogosaba na okorandia.

Igo na omogoko na omoring'at, totagete kera omonto buna akorwa ekanisa ogogete, totageti abanto barwe ekanisa bagechi ring'a twabeire aye chinsa chintambe, eki naki okorandia kenga okoendete koba okuya, Nyasae asosenie okorandia nebikorwa biaito egerete ebitogokora bibe ebinto bigomotogia Omonene, tari tokorwa naende twarenge gotegerera ring'ana engiya naende twarwa nenkoro ere namang'ana ande amao. Igo naende ande onsi ase more naki gekogera nonye nabare tegererete ase Etibi gose esensa esimi mbakoresa kobera ororo chinsa chintambe buna eyio nere esaba yaito totagete gokora egere kera omonto egokie okorandia ne ring'ana ria omonene. Amina.

abana moratware mbatebe naende ase erieta riaino asebare iga arare akong'u iga arakong'u asende.

Ekero abana barenge aria Israeli, abana bagachia bagachaka korenge abarenge Misiri, bakarengereria barenge korengereria igoro ya obosaitani, barenge korengereria igoro ya Nyasaye. Abamisiri aba barenge kobaorokereria chinchera chiabo, tokorora Nyasaye agoteba ng'a eye ne engaki y'abana baye iga Abaisrael bagende korusigwa ase obosomba, tokorora ng'a ase ebuku. as'okong'anya ikomi na emo, Nyasae agakora akaorokia etofauti egati y'Abaisraeli na Abamisiri. Ntagete koorokia as'egesiasa, intwe buna Abakristo. Tokororekana tofauti, chinkana chinkwana chiaito chire tofauti, na- naki ekogera togo tokwana ng'a ekero togochia ase enyomba ya Omonene, one otagete gotebia omonto aiche ase Omonene, goika enkwana yaye ebe tofauti, goetera ase ogosesenigwa korwa Omonene. Titageti ororekane omonto orosete obwate etabia otagete gokora ebinto bire mamincha buna omonto okooonia egari otatiga otagete koorokia omonto ng'a egento ntate gokoorokia ne enchera eragokonye obe otware obogima bwa kare na kare. Omonto otaka kogogoneria egari yao gotaka gotebia chibesa chinyinge buna ogochi kogora egari ere ne chibesa, rakini ogotebia ng'a agokoa egari onya goakana ng'ora rakini omwaka ekero ogokora igo oko emeke eme ere entambe. korende chibesa chire chinyinge, korende ase obwanchani bw'Omonene, ekero ogo- gwetigana oche asare, igo ore omobuya ekiagera bionsi bigo bire bosa, Omonene akorwa bionsi bosa, igo akogosesenia, onye- onyore ebinto otarengereretie konyora. Igo Abakristo togwenerete gokwana neng'ana ere gotebia obomaene, tari eye ogotebia obonto obo- oborimo, ekero bagochia gotenena banyore ng'a egento keria gwamotebeti tari bo gegorekana. Tiga togenderere ase eng'ana eye iga, egere torengereria Omonene, tari ase okorengereria ebinto biaito. Na ekero abanto bagoturigereria ati goika barore tabauti egati eye ebi- omokeresito na omonto bw'ense eye. Naki ekogera nabatebi ng'a ekero omo- omo- omo- omonene korwa econference acha iga, iga arora tore ekanisa ere tobauti. ekiagera akarora ng'a abanto, abanto mbuya togotera, amatera onsi ekegusi ekege ekie egegusii, ekegere, ekebe egesongo, na emerongo ebere ama amenwe emenge. Etore ekanisa eye yogokumia, akarige o- yaroche ng'a. Ekanisa eye iga ere engiya, akanyora ng'a abanto bare ekanisa eye iga ba- bakwegene- begenete Omonene, Ekero omonene oye bw'ekonferensi achete iga arigeretie akarora ng'a nyora ne esete amaya aria ase toko togotegerera amang'ana aka buna bono iga ngokwana, etobwate enyomba egotanga egotangasa ise gochia isiko, akarora ebinto biogokumia ororo ekanisa eye ebwate ebinto bi ebiogokumia. agateba, Nkoirana ndaaye, ninchicha naende ekiagera ekanisa eye nengiya. Nyasaye bweka omuya, iga ato- iga arentete etabauti ase ekenyo ekanisa eye, noko naki eng'encho tomwegenete. Nakoba omwe omo- omo- omo- omochenu na egento et- et- egekero etabauti kobua goet- goet- go- goetania ase okokwe ogo ogwekagera ng'a na omoro omwegenwa rakini tori omwegenwa. Igo baminto tiga tokore obwanchani bwa omonene, naende tobe abanto togokora eng'ana ya omonene. Abaisraeli mbanchete, mbancheire gosaba Esabato aria ekero barenge Misiri. Ekero buna togocha, ekero togocha ekanisa eye iga, iga nto, onde taiyo otagokani ng'a tosaba, ekiagera tiga Teri ting'ana ng'aki eng'ana chinsairi enga nkorandia, egento ekenene keri ng'a ngotegerera tore ring'ana ne ring'ana togokwana ngotwagacha rire, eki nakio egento ekenene. Nyasae agatoma Musa gochia ase Farao neng'ana, atebie Farao, tiga abanto bane bagende Abaisraeli, tiga abanto bane bagende, ekero bachia kogenda kosaba Omonene. Aa, ekeba ekero bararie ase erooro bagenderere gonsaba, kobua ekero babisire iga iga batakeirwe basabe ring'ana ria Omonene. Oboiri bwao na Nyasae tiga obwenerete koba obw'ekeene. Nyasae iga agotoorokia ng'a ring'ana riaye indiriri, ekiagera twegere tomotwegene na koritogia na goteebia abande igoro ye ring'ana erio. ebinto nabo ogosaba rakini nabo nabo birabe ng'a mbiche ekero kwabitagete, rakini omoerio o Nyasaye nabo akobiranera agokoiraneria eng' ekero ere engaki yaye amaete ng'a eye nere engaki engiya agwenerete gokorentera ebinto ebi gwasaba. Egento ekenene na okwegena ng'a gwasabire, nere omoerio nakoe nakoe. Na ekero buna Abaisraeli basabete, na ab'omoerio oye bachete bakarusigwa ororo, ekero ateretete Musa, akamotebia, Irusia abanto baane ase ense eye. abana buna ekero kwarenge buna abana ekero bare babwate obokong'u. Igo bagokaka ng'a iga iga ng'ina na ise iga bakobaria igo bakobaretera obokong'u. Korende ekero bakineire bakomanya ng'a onye ng'ina atakorete iga na gose ise atakorete iga akanga mbaria ase bare. Na tata oria ore igoro nere nabo atorigereretie amanyete ng'a tata ebinto mbire agokora egere atorusie ase obokong'u tobwate. Egento ekenene nekeria twegene ng'a omoerio oye kaa natorusia ase tore, okogani gwaito tari okogani kwaye, korende igo twamosabire bweka bwe monyene nakore okonyara kwaye egere atorente ase ara torarore ng'a twatorigwe korwa ase obokong'u twabwate. Engaki agotorusia oo, na engencho agotorusia oo, tari okogania gwaito, na okogania kwaye. Amina. Okonoka naka engaki eyio naye rende omonene agototebi ng'a, genda ng'ora tonya gochandeka ekiagera omonene nagendererete gokora obwanchani bwaye, na ekero agoikerania. Ee, nabo oranyore ng'a tari engaki eri twakagete ng'a ngocha kere. Igo Omonene tiga abe nere obotamero bwaito, tomwegene ng'a esaba yaye tari eyogotosiria, na ogotokonya. Baminto, amatuko ande, atokweba. ng'a otasesenetie, tokweba ng'a ebinto atoeire mbiribi, ekiagera kere engaki ng'a natoete ebinto, onye ndiri tokorigereria ng'a nki mbiribi atoeire, nabo tokomotebia mbuya mono ribaga togotaka atoe ebinge kobua buna ebi atoeire. Ntonya korenta obokong'u bw'oko bw'okwomana na ko na na na na goeakaka ri eri eriogi, ekiagera ere obwanchani bwaye igo bore bw'ekeene. Nyasae akarusia Abaisraeli Misiri ase engencho barerete, lakini abande bagaika gati, bakeba, bagachaka goaka eriogi, bagateba, Inki atoruseretie aria? Bono twachire konyora obokong'u aiga tore obokong'u, lakini bakeba ng'a endagera bakoria mbari korema, endagera nkonyora bare kera rituko baria. Baria bagoteba mbuya mono, ribacha bachaka gotaka konyora ebinge kobua biria Omonene arure. Onye Nyasae agokorusirie ase akong'u, okorentire ase agiya, motebi mbuya mono, na ora tarakoa binto bionsi bi gwatagete, namanyete ebi otagete kobua aye, tagokoa ebi otanyare gokwerendera aye bweka omonyene, genga buna omoibori okorua omwana egento goika egene ng'a bagose baba gang'a eke iga kobwatekana na okorora kwaye ng'a eke naki nganetie naende ng'a ng'aki nde kerankonye. Naintwe Tata ore igoro nabo agendererete gotosesenia, tiga tomotebi mbuya mono kera rituko, twegokia asare kera rituko, ekiagera rituko riomoa erio okanora natosira naye toboke ekiagera otorigereire eira ng'a nabuete esegi eyio, egento ekenene nokomwegena. Ogotatwa na obomaene eki nakio obokong'u tobwate. Iga bono nyasaye iga atosesenetie buna asesenetie abaisraeli aria kobarengo esabari eria yokogenda misiri I mean kanani bakagenda koumana endagera nyasaye abaire batagete koirana gochia misiri. Kiagera omogano obo igonga buna obomogano bw'abamwamu b'Amerika, kiagera Nyasaye abarusirie atambe barenge obosomba, bono bare na obwanchani, rakini bagendererete onye koumana baka bono. Bono ribaga bagomotegia Omonene, igo bagendererete onye koumana ng'a ntoranyora binto bisaine. Ebibaeire Nyasae abarusirie bake ase bare, baganie Tata yabo mbuya mono. Tiga togenderera gotwa motwe, ekiagera Nyasae nomuya. otorusirie ase abakong'u, ase obokong'u obwate okorusirie oo. Amatuko ande tokoeba ng'a aye otorusirie aria ase twarenge mpaka ase tore bono. Nyasaye akarua agacha agakwa ase omosaraba ase igoro y'emechando yaito. Lakini twebire ayio onsi, Nyasae gatagete Abaisraeli ba- abamogende komosaba banyore abarenge ase erooro, ba- bagende gokora e- ge ebinto ebiya, na koria endagera ya obosomba, mpaka engaki eria baraike Kaanani. Lakini bachieti kwegena, bagachaka ebitina naende ase abarusirie, nao batagete koirana gochia. Bono ki esegi egendererete kogenda Ukraine naende, ekiagera mbataeti kogenda naende gochira Asia. Naende bago- bagete ng'a ng'aki tokoira obosomba intwe abanyene, ekiagera Nyasa- Teba, Nyasae agendete gotokonya, lakini togendete koteba ng'a ase aya iga iga ara abe mono. Igo ntete kogenda ase agiya.

Abande ntore togocha ekanisa ntori gocha ba- twasoma ereseni, lakini twacha go- go- gotegerera ring'ana rioka. Tweba ng'a ogosoma ereseni nokomanya obwanchani bwa Nyasae buna ase atorusirie na ase atoikirie naende ase agochia gotoira onye togokora eke na eke na eke na eke. Igo baminto tiga tokore obwanchani bw'Omonene na komobwatia na kosoma eng'ana yaye, ekiagera ekero ogotaka kogenda etinga, tori kogenda otabwati obosie. Igo nekero ogocha ekanisa, tiga oche ekanisa kobwate ebirengereri bio gokorwa ororo kobwate egetonga geichire obosie, ekiagera ereseni nabo egotoinyora ng'a tiga tokore obwanchani bwaye. Igo tokonyora ng'a Abaisraeli igo basometigwe buna bagwenerete komosaba Nyasae, korende barabwo igo batagete gosaba omwanto o mwanyabanto oyo bw'ense eye. ogosaba gwaito, tiga tokore egasi y'Omonene. Nonya ekero tore egasi, togotaga komotogia Omonene tori komotogia totaeti kotogia Omonene, toete kotogia baria bagoto aba batotang'aine ase chigasi. China buna bono aba abacha chinasi, iga chigokora egasi ya ogokumia. Lakini iga bagokora mogokora amatuko atato motari gotimoka, mwagenda mpaka mweba nonya ne ekanisa mori gochia mwasoma mwakora egasi pi nonya mpaka Jumamosi. Abande rimo nabarorire more ekanisa, mo- mogwenerete koba ekanisa lakini more egasi, ekiagera egasi ya ense eye twayianchire kobua Nyasaye.

Omonene nomuya, nomoraai, rakini ntobasa kweba ng'a ense eye iga atobekire iga ere enkong'u iga ere enkong'u ase tore ekiagera. Ere noare naintwe, nora tore ase obokong'u, nobatogenderete gotorwanerera. Yes, ekiagera ebinto bire ne- ne- nebikong'u bire asore, nigo bire Nkogotanga bire togokora ebinto bitaisaini, ekiagera onsi akoigora nyoraa na ase ogachete chianga igo okorora buna ochibangete buya, na omonene iga agenderete gotobanga buya, onye. gose agosoma egetabu kia emereng'anio, erio okoinyori ng'a nki twagokora. Nkogenda ore ase omonyagitari, kwatebia omonyagitari, oyoro igo ore omobe, tingwancheti tinyancheti ebinto ogontebia. onye kobwate oborwaire, tori komotebia igo, na ekero agogotebia ebinto kwamotebia ng'a goku gwakwanire chinsa chinyinge mono, igo okomotebia ng'a kora egasi bwango. Riu oborwaire riusi oborwaire otaria gochia korenta binto buna ebio, igo ogotegerera omonyagitari oria, aah ngaki ende yonsi araire gokorwaria igo oge gokoetigana egere omanyete ng'a omwari oye richi akorwania akorwarie, na Nyasaye tata oria igoro, tiga goika tobe nabaremereria ekiagera. Ebinto togosaba tibikokorekana mambia gose chidageka chinke, ense teri gokoba enkong'u ase ore ekiagera nagendererete gokoraa na gokworokereria. Eke- ekero ore inchera nigo okorigereretie e- e- ensa agoetera ase esimi yago tori- tori- torigo- torikoganya aba chidageka, abande ntobwate obokong'u bwo tokominyoka chimbe chidageka ekero toika egasi, lakini ntori kominyoka bwango toika ase ekanisa ekegoera tomotegerere to- toigana ring'ana ri'Omonene. Tomenyete ring'a engaki, on- onde tatageti kobera ekanisa chidakika chinyinge ekiagera iga abwate emebango emenge. Abanto mbatageti okorandia igoro ye ebibe, ebatagete koigwa. Erieta rigotebiwa ng'a Nyasae nabanchete, Nyasae nagwanchete, naki inche agwanchete, naende twema naende ekero otatageti gotegerera omwana oo. nabere nabe nabe nabe nabekoba egasi gotwara obo obo obwanchani gati yao na omwana oo. Naintwe onye ntobwateraneti na Nyasaye, oe togotwara boiyi nere, naiga ebinto biaito bigosareka, na Nyasaye iga agoteba ng'a twatarire are naintwe nere. Omonene ere gagototebi ng'a nonde nainwe korwa bono mpaka omoerio, baminto tiga twetigane, totige ebikoru biaito, egere Omonene atorae, atworokererie. Kiagera goika tomwegene kwansa, ekero twamwegenire bionsi pi tokomotigera, na ekero twasokire twamanya ng'a bionsi pi nere omoraai. Ekiagera onye totacha koigwa obomaene, goika tokwane ring'ana ri'omonene, naende totegerere ring'ana erio buna rigototebia, ekiagera ring'ana erio ribwate obomaene, obomorimo mboiyo ororo.

tiga tokore egasi y'Omonene, tomanye ng'a ring'ana ri'Omonene nario oboroso bwaito, naende ntokomanya ring'ana erio onye torigorisoma, tosome ebuku, totegerere ring'ana erio goetera ase abande, naende ekero totegerera ase okwegena, Omonene nere nabe ogotworokereria. Abande tokorora omonto okong'ainereria agokora obo- ogokora ebinto bi'oborimo, mbatagete gokora ebinto bi'obomaene. Twachaaka kobategerera ribaga tokomanya ng'a oborimo gose ebinto bagokwana mbiri biobomaene, nabi togotegerera mono kobua gotegerera ring'ana riobomaene riomonene Nyasaye. Aminto, ebirengererio biaito igo bire mamincha. Lakini getore gotoritigana totigere Omonene atoorokererie, ntobe ababui. Naende ekero agocha natebe ng'a inchuo aye omosomba one, inchuo enyomba yane, kiagera gwategererete na gokora obwanchani bwane ekero kwarenge ase ense. Nki gekogera totakorwa ebinto ebi bi'Omonene? Nki gekogera totarigetegerere ring'ana ri'obomaene? Baminto, obwo nobonene, tiga tokore twensi obwanchani bw'Omonene, goika tokore ebinto ebiya. Igo agoteba agoteba ng'a ekero tokogendia chigari, tokominyokia ya tokominyokia chimaeli ya eme ya mosabini ase etageka, omosigari agotenenie, tori koboria omosigari ng'a nki ogwanteneneria, igo omanyete ng'a. Okwangominyokia egari bo- bobe mono. E- ekero abande togokora chigasi, togokora chigasi ase tokobeka uniform, tori koboria monene oo ng'a nki gekogera nkobeke uniform. Ekiagera egasi eyio nero eyange eyio nero ogwenerete kobeka ekero okore egasi. Naye igo naende to nto ekero oko ekero otebiri ng'a toko to tokogenda ase iga iga gose tokogenda ase gete. Ase nase egete nasiekire togochia oo, tokweboria ng'a enki gekoera ntagende oo. Na togotebia onde ng'a tokoboria onde gose otebie omonene oo ekabira eyio, inki gekogera to ng'a ekero ebuku egototebia aya amang'ana buna ayio totari go to- to- totari koyegena, ekiagera ekero tokoigwera ebinto bia ense eye iga twakora buna bigototebia, lakini ntori gokora bo ase omonene. Igotakeire gotwara amaiso amarabu, ebirengererio ebirabu, kobwatekana na ogotegerera ring'ana ri'Omonene, onye tokoigwera ebinto bi'ense eye iga. okoba omosi tokoba omosigari onye tokobeka eyuniform ya obosigari, ng'aki orabe omokristo onye tobegetie eyuniform ya obokristo, eyuniform ya obokristo na obwegenwa, na ogwetigana omonene abe na ime yago, na aye obe ime ya omonene, omoika omochenu, na erio goika okore boigo. gose ekero omanyete enyomba ase ogoakana enyomba lakini tokoba toakana lakini totageti togotageti goakana rigori riokoba omokristo. Rigori ri'okoba omokristo nogotiga ebinto bi'ense eye iga, oende ekero okore okore obwanchani bw'Omonene. Ekero ogocha ekanisa, nimanyeti egento gekogera, totanyare korwa ebi ebesa egere erende ekanisa. ekiagera ekanisa eria iga egagachire etwe rende, ebe engiya ase okomomome ase okoma ase oko ase oko oko oko oko oko ogocha kosaba ororo. egento agokwana nkere ng'a ekanisa naye gocha togochaka ekanisa, obokendu obo bore twabeka embeo riberera, rigori ri'omorero riamanya kogenda igoro, twamanya kweboria ng'a ng'aki rigori rikogenda igoro. Rakini ekero totari bwegeti riberera erio, abanto mogochaka ebitina ng'a ng'aki tore ase enyomba. Na enyomba eyio omorero oyio tokoba ororo, onye tori korwa ebesa egere erende omorero oyio, egere nyomba ebe ere no riberera. Nyasae nomuya, ekiagera otoeire bike, na ebiatoeire nabio togwenerete korwa ekero birende enyomba y'Omonene, na ekero togocha amasabo totware obwororo na obwanchani go- gosaba amo. Tiga tomanye ng'a obokong'u mbore ororo, rakini obokong'u obwo Nyasaye iga atobegete ororo atobuere. Tobe buna amagoko na amagoro y'Omonene ase ense eye iga gokora obwanchani bwaye. Ebinto mbire togwenerete gokora, ebinto togwenereti gokora. goika obe origererie obogima bwao omanye ng'a ng'ai ore naende mbintoki ogwenerete gokora egere biya bi bireng'ane na obwanchani bw'Omonene. Ebinde obitige ekiagera mbire gokoira ase Omonene atagete obe. Tiga nkore obwanchani bw'Omonene. Abaisraeli bakenyora bare ase akong'u, Nyasae akabarusia obosomba. ase obokong'u barenge obokong'u, akabaorokia chinchera bagwenerete gotara lakini bagataka gokora ebinto biabo. Nabo oratebiwe amachiko, onye totaeti kobwatia amachiko ayio. Igo omenyete ase ense ng'a okobua ase ense eria obwenerete koba ase amaya okobwatia amachiko omonto narenge orenge ko- ko- ko- kogenda. okorigi chinga echi chingabi, agatebia bo ng'a kogenda korigi chingabi goika okore eke na eke na eke, lakini ere ekero agenda agataka gokora ebinto mamincha ya ebinto ebio. Agatebigwa ng'a- ng'aki orakore ochake ko- korasa kora- korasa chingabi onye gotagete engabi eyio ere moyo, goika obeke. engori gose echechuma egere ebu- e- e- ebwate em- em- engabi eyio, na ekero kwayebwatire, omanye koyesiba oyebeke ase egari nario oranyeire. Rakini onye tobwateti amachiiko ayio, igo okoye ekero okorasa igo egokwa. na igo toranyore engabi ere moyo. Naintwe ntoire amachiko y'Omonene, totabwateti amachiko ayio, igo togokora ebinto mamincha y'amachiko, na ekero twakorire ebinto mamincha y'amachiko, twasirire korwa ase omoch omobweka omo omo ase enchera eria totakeire totare, egere toche konyora obogima bwa kare na kare. Rirorio Nyasae atosesenie tobe ababwatani b'Omonene, tokore ebinto biaye, egere ebinto togokora bibe neng'ana y'Omonene tokobwatia, nere nabe orogito rwaito, na omorai oito, tomanye ng'a omoerio oye natoorokie enchera ekogenda igoro. egento egento gek- egento agokwana nkere ng'a nyasae oye togokorera egasi, nyasae oria toko togosaba. Inee Nyasae ogotorenta ogotorusia ase obosomba, ogotorusia ase obokong'u, gose ase emechando? Intwe okorwana na Nyasae, obokong'u obo bore ase tore, ekiagera ntore etigana intwe, egere totige atorokererie, atorae, atoe nere omotang'ani oito. Tiga gotaka koba kobwatana na gotaka kororekana buna aba nyarebe na nyarebe na nyarebe. Aye Nyasae buna atagete ororekane naye bweka atagete ororekane buna atagete. Rorekana boigo. Onye tori omotenenku, Nyasae tatageti obe omotenenku, gatagete bwenyare koragera na gwetuga na koratwara ase okorara na ase okonywa oko- oko- oko- oko- okonywa, ebi na iga atagete koba atagete obe aroro nario oranyare konyora obogima bwa kare na kare. Amanyete ng'a ase agokoa obote ase okonyora obotenenku, gokomoeba. Ekero kwamwebire gwachakire gokora ebinto bi'ense eye, buna togosoma Yudasi, gose Saitani, iga atagete koba omonene kobua ase arenge. Na ekero ataka gokora ebinto ebio, agatama korwa ororo. Ekero atama korwa ororo, Yohana ribaga riria ase arenge namba isato agatiga. Aye nainche, ng'aki toranyare komenya obogima bw'ense eye, onye ntomwegeneti Nyasaye? Ense eye nenkong'u, tiga Omonene abe nere okotoraa na gokora obwanchani bwaye, egere Bweka abe nere ogotworokereria enchera. Nyasae atosesenie, atoorokererie enchera, egere obwakore binto togokora tokore ase obwanchani bwaye baminto. Totatigeti abe omoraai oito, intokonyara binde bionsi. ekiagera agatoruete eira agototeebia ng'a tiga konya gochandeka, ninche nkobaraageria, ninche nkokora kera egento, tiga nkore ebinto buna manyete ekiagera nigo mbanchete inwe na abana baane. Lakini intwe abande totagete tokore ebinto buna totagete. totagete tobe namba isano, ribaga atagete tobe namba ikomi. Ekiagera aria ase tore namba ikomi, aria rina- ribaga riria nari atagete tobe ere ororo, atosesenirie namba ikomi na eri- na ebi- ebi- na ebi atagete totware. Totaga koba buna nyarebe. ekiagera aye nanyarebe nabanto bare tobauti, na ebikoru biaito bire tobauti. Genga buna tobwate abana babere ya chisare, chisare echi iga baminto nchibweka ime, gose kobarigereria bonsi babere iga bare tobauti. Nyora bare abana abamo ababare baiboreretwe rimo, mbare bwekaine, ebikorwa biabo bire tofauti, naye na nyarebe igo more tofauti, tiga Omonene abe naro omoraai oo. Ase atagete obe, motebi mbuya mono ase kwambekire tata, insesenie mbe ebiore ang'e nabi ngotebi mbuya mono. Buna buna Ayubu atebete, norara abana bane basirire, nore ebinto biane bionsi pi biasirire, obotenenku bwane bwasirire. Lakini tinkomorama Nyasae, ekiagera nere obotamero bwane. Omoerio oye agatebia tata, mbuya mono ase bionsi pi tata. Na tata akamotebia saitani, gwatemire oyo omwana one Ayubu. Akamotebia, Nase engencho motarerete? Akamotebia, Namotigire, lakini tomoita. Aye na inche ntobe buna Ayubu, ntobe tofauti kobua nyare oyo oria totagete kobwekana, ekiagera atore ebinto bibere bire tofauti. Tosesenirie engencho eng'ao, ekiagera nonye tore abana b'omogaka oyomo, na omong'ina oyomo, ebikorwa biaito gobire tobauti, chinguru chiaito ochire tobauti. Natotaka koba buna omwana ominto ntokonyarana, kera omonto tobwate okobua gwaito kore tofauti. Nyasaye ore igoro nere nabo agototebia ng'a inche nimbasesenetie na ogoseseni kwane kwegene ekiagera ogotaka kwane ntagete mobe ababui tari abanto abasiru. Tintageti ng'a okoba buna nyarebe, rakini okoba buna aye orinsesenetie ent- etofauti yao, ekiagera tore tofauti, ense eye tekoba nkong'u asore, onye kogotiga Nyasaye abe omoraai oo. ebinto ebinge ntotagete kobitiga, ekiagera totagete gokora buna totagete, tari buna Omonene atagete. Buna omonto oyomo nkamoa ebinto bire iga na iga. Lakini ere atagete ebigororekana tabagochia kobua buna ebi namoete. Aka- atagete bibe ebiao buna atagete lakini nkamotebia igo bigo ebi nabi nakoa agateba tintageti tatageti nkamotebia. Onye tobitageti bono riooria bing'e, genda origie ebio ebio otagete, tachieti kobinyora buna atatagete, lakini ange koira biri namoete, nabio biarenge komokonya ngencho engao, lakini kobua arenge koba tabwati kende. Nyasae okoire ebinto, otakobitumia kobwatekana nenchera atagete obitumie, ribaga otagete ebinto birakoira ase abe, ekiagera Nyasae ebinto agokoa nebirakoire ase agiya. tiga Nyasae agosesenie, obwatekana na enchera tagete okiine na komenya. Tiga birio, totageti gotiga ebinto ebike. Ase eng'encho totagete ebinge, totagete kobitwara ase eng'encho totagete ebinge. Ne onye toramanya gotumia ebinto ebi ebisinini ng'aki oratumie ebinge ekero orabinyore. Gamininto tiga Omonene atosesenie, tokore ebinto bigwenerete. Nyasae iga atebetie Omoisraeli ng'a inche ninche Nyasae oino, ninche nabarusirie Misiri nabaretire enchwe isiko iga iga, nintageti monyore obokong'u, bontagete mbaire omoe mpaka moike Kaanani. Lakini goika motegerere mbaorokererie buna tokogenda mpaka moike Kanani. Bagachaka korera ng'a, Ogatorusia ase twengemenyete buya twenkoragera, ng'aki bono tochandegete? Lakini baria bamwegenete nabo baigete buya. Na aye na inche tore enchara, lakini tiga bionsi bibisi tobitige, totige toire biria Omonene atoeire. Omoerio oye ntobe ababui, na Nyasae iga agototebi ng'a noe are naintwe ekero tore ase obokong'u. Nyasae noe ekero torochandegete noe are naintwe, noe ekero tore nenchara natoragerie. Nyasae nache gati yao ekero obwate obokong'u. Na aba inse y'omoringo oria nere noare naye, baminto, Nyasae nomwegenwa, takogotiga bosa. Nyasae nere okorusirie ase kwarure mpaka asore bono, onye tarenge aroro anga torinyora moyo toiyo bw'omoyo mboiyo, ng'a kiange koba buya bwetigane, obwerue, omwegeene, otige akore ayatagete ase obogima bwao, ekiagera okogania kwaye nkori ng'a obe omobui. Ogocha gosoa ase enyomba eria arosirie, egera omenye nere goika kare na kare. ekiagera iga atagete gotoa ribaga, iga atagete goturusia ase emechando, rakini goika twetigane, Nyasaye iga agoturusia ase obokong'u, tocha asere tomotogie. na komoakera etarumbeta na komotebia mbuya mono baminto inchuo ase okobwana okwaye. Yeso buna atebetie Petero, irana magega okobwana okwane. Nere akamotebia, Ntegerere, baminto ng'aki nkobabia totegerere Omonene ase obogima obo tomenyete, kiagera bionsi pi nere oratobwere, nere otobekiri iga iga mpaka ase tore bono, tari intwe twenyarire, korende nere otonyareire. Naende ase ege agoteeba ng'a, Tindi kobatiga. Nao goika mbaire mpaka ase ntagete mogende buna atebetie Abaisraeli. Aye nainche otebire tagototiga, egento atagete iga twetigane, egere atore aye, atworokererie, Atosesenie omoerio oye goika atweke ororo, ekiagera ateba ng'a amabera aye nare naintwe mpaka omoerio, nao are naintwe mpaka omoerio. Oye agachire oboraro togoendera mpaka Kaanani, baminto, tomwegene. Amache nabo ororo oboraro nabo agototambokia abang'umbu tagototiga ekiagera ere atwanchete naki agotorokera abana baye etigane mwanche egere abaorokere atwo atworokererie bono iga. igoro geotorigereretie egoteba, Inyora ring'ana riane, rituko erimo ninchiche. Amabera aye atebire yaya, tindi kobatiga. Nyasae ngotorusia are emechando ime, Kiagera atwanchete, iga atobuerete buya komonyene, Nyasaye atagete togende aria omochie oria agachire, na nakore kende gionsi gotokonya, ng'aki ang'e koba buya twetigane, kiagera bweka omonyene nere oborai bwaito, Nomosesenie ase obogima bwaito. Nyasae atosesenie ase ring'ana riaye, naende twetigane asare. Nyasae abasesenie.